Kelli kollezzjoni naħseb kelli mitej pipa u issa meta għamilt l-irkant u bneħħejt kollox, meta l-mara bdiet ma tiflaħx, eh, kollox eh, u fl-irkant m'hemmx għalfejn ngħidu ma jmurux eh, ħafna affarijiet. Morru b'xejn, u hemmhekk tara, hemmhekk tara il-ħela jew il-xismu li nagħmlu eh, il-ħin li nitilfu u għall-affarijiet materjali li mbagħad tħalli warajk. Għax eh, l-ħwejjeġ u żraber, ma nafx naqbad nagħmel bihom. Ngħid il-ħbieb, tajjeb, ġifieri dik il-fittaġni kollha. U di, miegħek ma tuħu xejn. Hmm. Imma jekk ma tagħtix importanza għal dawn l-affarijiet, li jiena naqbel. Le, Għal xiex għandek tagħti importanza fil-ħajja? Mhux ma tagħtix, mhux ma tagħtix importanza. Eh, ma tossessjonax.
L-attachment li tagħmel ġifieri Għad li karozza, mhux xi Topo Gigio jew Topolino, għad li karozza ma jekk tgħid li serquha, serquha, you know, ġifieri nħobbhom l-affarijiet, però ma tix torbot ruħek magħhom dik id-differenza. Ġifieri. U dejjem kellek Hekk, dan il-ħsieb li m'għandekx torbok ruħek mal-oġġetti.
Yes, yes, yes, yes. Ehm, Fil-negozju, inti kellek xi tir kontajt ma l-isma jena la darba nagħmel. Flus? Numru ta' eżatt. Numru fil-kont tal-bank jiena nkun sodisfatt u nirtira. Jekk nista' nieħu grokk u nista' niekol u da u nagħmel safra. Xi tgħid iktar ġifieri biex noqgħod ngħid għandi l-flus biex ikunu jixtiequ titlaq ħalli jgawdu l-flus jekk iridu. Kien hemm ħabib taf kemm ħalla warajh. u dan probabbilment kien eh, forsi jkun ta' ekonomija f'ċertu affarijiet, le, eh, ma, ma, ma nataċ, uh, there's no attachment. Mm -hmm. I mm-hmm. enjoy them, mm -hmm. tajjeb, il-flus ma jamlux bija. Ġri baqat ma kellek dil-ossessjoni għal-flus, ma kontu ħugos li tikħaj li tukħajja komda. U li tista' pereżempju lil mara jekk trid toħroġ għal x'imkien sabiħ, tlibbisha sabiħ. Hemmhekk kien il-kompromess għax hi kienet tħallini hekk ngħidilha, jiġifieri biex tagħmel l-istyle tagħha rrid naħdem. Issa, u hemmhekk konna ma issa tal-flus jekk tieħux pjaċir, dera tfakkarni biċċa xogħol. Darba nirċievi ċekk

Le, le, u mit-taxxa, refund. Refund ta' taxxa. Ta' taxxa.
Naħseb, wara, ndunajt ċinu, ma għahedna biħħejt xi ditta u jkun hemm taf int tax, ġviri ta' mhux żball, jien ma kontx naf. Allora meta tirċievi 250,000 u ma tkunx qed tistennihom, u bat nan tat-taxxa, eh? Le, ġifieri, le, il-ġesmu. Allora, ħad pjaċir, emmek, ma mux, taf kif telqu, taf kif telqu, bye bye. Hmm. Għatma kelli li. Mux dillaċċa, mux dillaċċa l-flus li ma jinqatax. Il-flus edin emmek biex tużom u biex teħx ħajja tajba. Jena, per eżempju, Xejx ngħid, hawn min jgħidlek pereżempju jiena ma naħdimx eh, mal-bank b'overdraft, hmm. wajnu jekk tikber bil-forsa xek ħatat il-kredit, tajjeb, tal-każ jiena qed naħdem bi flusi. Mhm. U biħħej iktar ma tbieħ, ta' mhux ħajħalsuk mill-ewwel, bil-forsi tagħmel kredit. Ġeneralment, kull meta kellna overdraft, jgħat biex tat il-kredit lin-nies. Mhm. Ġifieri qed titlef eh, tħallas li max biex nagħtik il-kreditu. U mbagħad wasalna fil-business, konna wasalna li għax iħallsuk bi flus. Kulħadd pereżempju xogħol li konna nagħmlu meta konna nagħmlu x'konna anke kellna ditta nagħmlu l-gypsum works u dana. Eh, by barter. Jgħidlek intik flat pereżempju. Mm-hmm. Issa forsi ikun skont ikun biċċa xogħol kbira jtak flet għandek bżonnu ma importax ma ma jistax illum ġili jaħdmu There's no money, just total tafa inti konċent tal xismu. So anka biex tiġri wara l-flus u dik għat was one of the kien fazi plus li tas suċċessjoni għat mela, taqsek u We planned, u bil-mod il-mod li stajt inbih, biħħejtu u li ma kienx jinbih għalaqtu.
Mela, tlaqna?